atapa mangwanani anhasi mwari nekudava kwekuti munoziva zviri kuitika mukati menzvimbo yekwedu mwari iyo inzvimbo inonzi mufakusi mumwe mudzimai akadzimara obvunza mwari wangu akati zvakadini kuti tichinje kunyange nezita asi tandakaona mwari zita ringachinjwe asi vanhu vanoramba varimo varimo baba ndinoda kunamata muzita rajesu iroro zita riri pamusoro pemamwe mazita ose mwari kuti baba vangu mangwanani ano burukirai mukati menzvimbo yemufakozi mugocherechedza mwari wamasimba ose nokuti mukati mei musha uno baba matopinda kunyange nemweya wokuuraya nababa vana vachiuraya kunyange nevabereki ivo vana vachiuraya nakunyange pachavo mwari baba vangu ndinonamata muzita rajesu imi mwari munotaura zvakanaka kuna jeremaya 33 pavhesi 3 Woti danai kwandiri, kana madana kwandiri ndichakupindurai. Kana ndakupindurai ndinokuratidzai zvakavanzika zvangu. Baba tiri kunamatira zvakavanzika zvenyu mukati menzvimbo yemumufakosi Mwari. Tauyawo saanamai nekuda kwemufakosi yatinogara Mwari. Vana vedu Mwari wamasimba ose votoparara vari munzvimbo ino Mwari. Vamwe ndivo vari kutora kunyange nemadrugs Mwari wamasimba. Dzimba dzakasiiwa nemabereki mwari dzichiparadzwa nekuda kwemadrugs baba. Baba vangu ndinonamata muzita raJesu. Ndinonamata muzita raJesu mwari wangu muzita raJesu. Iroro zita riri pamusoro pemamwe mazita ose mwari wangu. Zita iri kana rataurwa mwari pane zvakanaka zvinoitika mwari. Baba rangariraiwo nzvimbo yedu yemufakosi mwari wamasimba ose. Inana mai vakadai vari pano vanokunamatai vanokurumbidzai mwari asi zviri mukati memufakoti mwari wangu zvinotyisa avasanganai nesu pamangwanani anhasi baba sanganai nesu mwari hakuna rimwe zita ratingadana kunze kwerenyu mwari wamasimba ose iro renyu roga mwari ndo ratinoziva kuti rinogona rinogona mwari wamasimba ose paradzai mwayo kuurayana mukati menzvimbo yemufakosi Paradzai imwe yomadhirafti mukati menzvimbo yemufakosi. Apa mufakosi, Jehovha Samasimba, ndinonyengetera kuti kana muchida henyu Mwari, kana muchida henyu Baba, munogona kuisandura ikazongosara Mwari wekudenga yangova nhoroondo kuti pane zvakamboitika munozvigovana Mwari nokuti kwamuri Mwari hakuna chamusingagoni. Baba vekudenga, rangarirai Baba nzvimbo ino Kristu yacho nzvimbo yatiwo sodhomu negomora tichirarama tiri mairi mwari kana yotaurwa kunze wokutonzwa kunyara nokuti ndiwo matinogara mwari aa ah, baba tirangarirewo jehovha wenyasha tirangarirewo mambo madzimambo itiwe madzishe murangarirewo nzvimbo yekumufa kuti mwari wamasimba pamunenge motenderera nyika yose baba wamasimba iriko nzvimbo ino yatinogara inonzi mufa kuti rangarirai nzvimbo yemufa kuti mwari wangu Rangarirai nemhuri dzedu Mwari dziri kuparadzwa nemadrugs mumufako simo muno Mwari. Imi Mwari huyai baba vamasimba ose mubate murimo wobva mukati menzvimbo ino. Izvi hazvichada vanhu izvi Mwari zvakuda imimi mambo Jesu muchinda werugare imi michumbe yerudzi rwekwaJudha kana masvika mukati menzvimbo ino Mwari tinonzwa kuti baba vekudenga taitirwa zvakanaka. Tinoziva kana mauya kwatiri Mwari zvinenge zvatotiringana. Tisvikireiwo Baba takumbira. Takumbira Mwari wangu takumbira kwamuri munhu mukuru. Tirangarirewo Jesu muchinda werugare. Maita vamasimba vose Baba vangu takunamatai takutendai Jehovha wangu Baba mbiri nerukudzo ngazviuye kwamuri Baba nokuti zvakafanira kuuya kwamuri muzita renyu Baba remwanakomana neremweya unoyera ameni. Amen.